मिथिला मे अनेको एहन स्थल अछि जकर संबंध हजारों साल पूर्व के महाभारत आ ओकरो से पुरान रामायण काल से मानल जाइत अछि एहने स्थल सब में एक अछि भवानीपुर स्थित उग्रनाथ शिवालय जकर एक सिरा महाभारत काल से होइत रामायण आ ओहियो से पूर्व तक जाइत अछि तऽ दोसर सिरा बाबा विद्यापतिके समयकाल तक जतय विद्यापतिके स्वयं सदाशिव शंकर साक्षात दर्शन देला जतय पांडव अपन अज्ञातवास पूर्व अनेको वर्ष तक वास कयने रहथि नमस्कार हम छी कपिल झा आ अहाँ सब देख रहल छी मिथिला मैथिली के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला के प्रस्तुति मिथिला माटी महान श्रृंखला एहि श्रृंखला के तहत हम सब बात कर रहल छी भवानीपुर के बाबा उड़नाथ के बारे में जे मिथिला के गौरवशाली अतीत के प्रतीक छै मिथिला के इतिहास के अति महत्वपूर्ण स्थान में एक अछि मधुबनी जिला के पंडोल प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर के उगना महादेव स्थान जकर संबंध एक संग ही विद्यापति काल से होइत महाभारत आ रामायण काल से होइत वेद काल तक जाइत अछि मधुबनी जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर के दूरी पर दक्षिण दिशा आ पंडोर प्रखंड मुख्यालय से महज तीन किलोमीटर पूर्व में भवानीपुर गांव के उत्तर में अवस्थित छथि उगना महादेव जे अपन धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध छथि विद्वान सबके मान्यता अछि जे भवानीपुर स्थित

मिथिलाञ्चलके लेल तऽ देवालयके राजधानी छिया बाबा उग्रनाथ विद्यापतिके जखन आगमन भेलनि तऽ एतुका इतिहास आओर सबल भेल एही जगह पर विद्यापतिके प्यास लगलनि आओर ओ प्यास तेहन लगलनि जे जे नौकर उगना बनि कऽ हिनकर चाकरी करैत छल ओकर प्रगटित स्वरूपके एहिठाम से विद्यापतिके दिखाइ देने छथिन भवानीपुर वएह स्थान अछि जतय विद्यापति द्वारा कयल शिवाराधना के फलस्वरूप हुनका राज दरभंगा में उच्च पद प्राप्त भेल जते विद्यापति के बोध भेल रहे जे हुनकर नौकर उगना साधारण व्यक्ति नहीं अपितु स्वयं सदाशिव शंकर छी। विद्यापति एहि रस्ते राज दरभंगा जाय अबैत छलाह तकर मुख्य कारण छल जे एहि रास्ता में हुनका नदी नाला पार नहीं करय पड़ैत छल हैं कैटा नदी पड़ जाय छलन हैं तो नदी ओनाहियो छे लिखल जे नदी नाला बिभर बिभर जिता तो राज भवन जे जाय छला है ओ तो एहि में सबसे सेफेस्ट रास्ता चले है जे अपना गाँव से ओ बिस्फी से विदा भेला पूब मुहे चौड़ी होइत भवानीपुर एला आ भवानीपुर से दक्षिण सीधे चलि गेला जाहिमे कोनो नदी नाला नहि छै दुआरे यह रास्ता एहि रास्ते जाय कालमे विद्यापतिक एक दिन भगवतीक प्रेरणासँ पिपासा हुनका पर अपन प्रभाव देखाओल आ विद्यापतिके भयंकर प्यास लागल ओहि समय ई क्षेत्र एकदम निर्जन छल चारू कात घनघोर जंगल आसपास कतहु जलस्रोत नहि छल ई सब शिव के छद्म स्वरूप के विद्यापति के सामने लावे के लिए भवानी के योजना के एक अंग रहे अपन भक्त के प्यास से बेहाल देख आ हुनकर जान संकट में देख शिव से नहीं रहल गेल आ ओ एकांत में जा अपन जटा से गंगा निकाल विद्यापति के प्यास बुझाओल जल पीबैत विद्यापति ओकर स्वाद से जानि लेला जे ई साधारण जल नहि अपितु गंगाजल अछि जकर बाद विद्यापति जिद आ आग्रह करे लगला जाहि पर बाध्य भ उगना अपन वास्तविक रूप में आबि हुनका देव दुर्लभ अपन दर्शन दला आ जखन कोनो बात पर नाराज भ विद्यापति के पत्नी उगना के मारे उठली आ विद्यापति उगना के शिव के हुनका रोके चाहला उगना ओतय से गायब भ गेला आ फेर अतय हुनका दर्शन द हुनक मोह खत्म कयलनि ई वएह स्थान अछि जतय स्वयं भवानी के सेहो शिव के वापसी लेल कयल गेल मनोकामना सफल भेल रहे जाहिसँ एहि स्थान के नाम भवानीपुर प्रसिद्ध भेल एतुका किंवदंती छै एकटा किंवदंती छै जे एहिठाम भवानी नामके भगवती छलखिन हेँ जिनकर कोनो एक्जिस्टेंस आब नहि छै आओर ओही नामपर भवानी नामके भगवतीके नामपर भवानीपुर पड़ल और दोसर एक और अवे इतिहास जे चूंकि विद्यापति लॉग में महादेव बहुत दिन तक रह चुकल थे आ ओई वियोग में से भगवती भवानी अपन दूत के पठेलखिन पिपासा के पठेलखिन क्रोधके पठेलखिन एहिठाम पिपासा जे छै से हुनका प्यास लगलनि विद्यापतिके आ तखने जे छै से विद्यापति पहचान विद्यापतिके पहचानमे एलखिन उगना जे ई साक्षात महादेव छथि ई साधारण नौकर नहि छथि साक्षात महादेव छथि तऽ एहिठाम जे छै से साक्षात्कार भेलनि महादेवके महादेवक साक्षात्कार एतहि भेलनि उगनाक रूपमे जे छलाह से महादेवक रूपमे एहिठाम अयला भेला आओर जखन बुझलखिन भवानी जे इएह जगह छै एहन जाहिठाम हमर कामना पूर्ति भेल महादेव आइ देखार भऽ गेला तऽ ओ अपन नामसँ एहि गामक नाम रखलनि जे एकर नाम हम रखै छी भवानीपुर मन्दिरके सामने ई वएह इनार अछि जतय उगना भेषधारी शिव अपना जटासँ विद्यापति लेल गंगा प्रकट कयने छलाह जकरा लोक चंद्रकूपके नामसँ जनैत छथि एहि इनारके पक्कीकरण मन्दिर निर्माणके समय अंग्रेज इंजीनियरके द्वारा अथक प्रयाससँ सम्भव भेल बाबा उग्रनाथ के एहि चंद्रकूप के जल सँ पूजा होइत अछि स्थानीय मान्यता अछि जे एहि में गंगा वास करैत छथि जाहि सँ एकर जल में फंगस नहि बनैत अछि के बारे में सबसे पहिल बात छै जे चंद्रकूप के जे गंग जल छै से जल में फंगाई नहि होइ छै डॉक्टर मोहन मिश्रा जहन पूरा स्वस्थ छलाह तऽ सालमे एक बेरके ओ एहिठामक एक जर्किंग जे छै से जल एहिठामसँ लऽ जाइ छलाह अपना डेरापर आओर हुनकर कहब छनि जे एहिमे फंगाइ नहि होइ छै आओर ई जे चंद्रकूप छै से वएह जगह छै जाहिठाम विद्यापतिके प्यास बुझेबाके लेल उगना अपना जटासँ गंगाजल निकालि कऽ हुनका पियौने रहथिन ओ जगह ई छियै जाहिठामसँ गङ्गाजल अपना जटासँ निकलल छै तैँ ओ चन्द्रकूप कहबै छै आओर चन्द्रकूपके एकटा आओर रहस्य छै जे आर्द्रा नक्षत्रमे तीन दिन तक लगातार दक्षिणसँ एकटा पाइप जकाँ पानि जे छै से पानिके धारा तीन दिन तक अबैत रहै छै जहन कि ओहिठाम कतहु नहि कोनो सोर्स छै अबैके पानि अबैके नहि किछु छै ओ तीन दिन तक लगातार आर्द्रा नक्षत्रमे अबैत रहतै यदि ई देखबाक रहए तऽ आर्द्रा नक्षत्रमे आबि कऽ ई देख ली जे दक्षिणसँ पानि अबै छै बाबा ओहिमे उमनाथ के घरमे बारे में कहल जाइत अछि जे ई शिवलिंग अंकुरित आ कामलिंग छथि जे अपन भक्त के सर्व मनोकामना पूर्ण करैत छथि। ई शिवलिंग धरातल सँ करीब छह फुट नीचा मे छथि। कहल जाइत अछि जे ई शिवलिंग धरातल सँ नीचा क्रमशः मोट होइत जाइत अछि। ऊपरसँ बहुत छोट बुझाइ छथिन लेकिन जहन मन्दिर निर्माण शुरू भेलै तऽ भेलै कि जे एहि बड्ड गहीँरमे छथिन बाबा तऽ हिनका उठा कऽ जे छै से ऊपर आनल जाय एहिठाम एकटा परमहंस छलाह है जयकृष्ण मिश्र तऽ जयकृष्ण मिश्र जे छै से एहिठाम रहै छलाह है तऽ जहन खनन कार्य शुरू भेलै जे महादेवके ऊपर आनल जाय तऽ जतेक खुनाइ होइत गेलै ततेक ई मोट होइत गेलै जहन करीब करीब चारि फीट ई मोट भऽ गेलखिन तखन ओ परमहंस बाबा एलखिन दौड़ कऽ कहै लए जे हिनका नहि निकालहुन अहिना रहत

हुनकर एहिठाम जगह छलनि हँ आ एहिठामसँ विराट नगर अगर पूब मुँहे तकबै तऽ सीधा विराट नगर एहिठामसँ पूब पड़ै छै जे पांडव लोकनि अपन विराट नगरमे गेला एहिठाम जे छै से अज्ञातवासमे किछु दिन तक पांडवालय जे पंडौल अखन अपभ्रंश भऽ गेलैए ओहिठाम ओसभ रहै छलाहे आओर ओहिठामसँ सटल पूबमे कुरसावाँ डीह छै जे कुरसरमा डीह कहबै छलै आओर मन्दिरसँ पश्चिम ओ छै जगह जे एखनो ओ वीरान जगह छै आओर ओ एखनो प्रेजेंट छै ओहिठाम कतेक अहाँके किछु धात तात सेहो सब भेटलैए लोकसभके आओर ओहिठाम एखनो निर्जन स्थान छै आओर ओहिठाम सटले पंडौल छै जे पन, पन, पांडवालय के नाम से जानल जाय छल डीह आ कुरसामा डीह से पूब उगना भवानीपुर में पांडव अपन वनवास क्रम में आयल छलाह जतय प्राचीन काल से बाबा उग्रनाथ विराजमान छथि। कूर्म पुराण अंतर्गत ईश्वर गीता में स्वयं शिव कहै छथि प्राणिक संहारक देवता रुद्र हमरे मूर्ति छथि जे हमरे आदेश से निरंतर संहार कर्म में लागल रहै छथि जे सघन मेघ में चमकैत घनघोर गर्जना करे वाला वर्षा के देवता विघ्नकर्ता भयप्रद स्थिति ओ रोगादि के देव उग्र स्वभाव के अति तमसा आ जिद्दी छथि जे कोनो बात के आगा पाछा नहीं सोचैत छथि मुदा जहन ओ प्रसन्न होइत छथि तऽ याचककेँ सहजे रासताके भागी बना दैत छथि। स्थानीय मान्यता अछि जे जहन पाण्डव अतए एलाह तऽ कृष्णके निर्देशानुसार ओ अतए अनेको वर्ष वास करैत भगवान् उग्रनाथके पूजा-आराधना कएल। किछु स्वप्नमे वा किछु भगवान कृष्ण हुनका कहने रहथिन जे एहि शिवलिङ्गके अहाँ जा कऽ पूजा करब ओहि दिनसँ अजय भऽ जायत जिनका शुक्ल आयुर्वेदमे याज्ञवल्क उगना वा उग्रके रूपमे चर्चा करैत छथि जे शिवके अत्यन्त घोर स्वरूप छथि जे राष्ट्र रक्षा आ पापीके संहार करैत छथि

हाथी भैंस चबो नमो नम उगनाके चर्चा शुक्ल यजुर्वेदमे सेहो छनि कहल जाइत अछि जे शिवके उग्र रूपमे सम्पूर्ण भारतमे एकमात्र मन्दिर केवल मिथिलाके भवानीपुरमे अछि जते भक्तजनके अक्सर एहि बातके अनुभूति होइत रहैत अछि जे विद्यापतिक उगना एखनो अते रहैत छथि जे यदा कदा लोकके दर्शन दैत रहैत छथि विद्यापति द्वारा उगनाक जाहि स्वरूपके वर्णन कयल गेल अछि ओ अक्सर ओहि व्यक्तिमे भेटैत अछि जहन ओ बताह जकाँ भऽ गेलखिन हेँ उगनाके वियोगमे तऽ हुनका एकटा पथिक पूछि रहल छथिन जे अहाँके उगना केहन छलाह तऽ ओ कहै छथिन जे दूबर देह हार सब जागल छैक कतहु मासुक नहि लेश। कारी-कारी लाम बढ़ौने पैघ-पैघ दाढ़ी ओ केश। अइ स्ट्रक्चर के कहियो-कहियो क लोक देखै मे अबै छै अइ जगह अइ जगह पर ओइ फिजिक के कहियो-कहियो क देखऽ मे अबै छै और लोक देखै छै जे अइ टाइप के लोक बौआ रहल छै। एहि जगह आओर एहि जगह पर विभिन्न प्रकार के जैसे मेरेकिल्स होइत रहलैए जेना कहियो ककरो कोनो दर्शन भऽ गेलै ककरो कहियो कोनो दर्शन भऽ गेलै एहिठाम साँप जे छै से बहुत रास रहै छलैए लेकिन जनमानस जहन बेसी एहिठाम आबऽ लगलै तकरा बाद ओ सब थोड़ेक अलक्षित हुअ उगना महादेव मंदिर प्रांगण में आन आन देवी देवता के सेहो मंदिर अछि जाहिमे एक अछि बाबा विद्यापति के मंदिर शायद ई पहिल स्थान अछि जतय विद्यापति के सेहो फूल अक्षत सँ भक्तजन पूजा करैत छथि सन् उन्नैस सय बीस तक ई स्थान निर्जन छल जकर अगल बगल शमशान रहए उन्नैस सय बत्तीस ईस्वीमे आबि कऽ राज दरभंगा आ जन सहयोगसँ तेरह हजार रुपैआक लागत आयल रहए जाहिमे राज परिवारके दिससँ छओ सए रुपैआ नगद सहयोग आ पाँच बीघा जमीन सेवैतमे देल गेल रहए तकर बाद समय समय पर अतय विभिन्न विकास कार्य होइत रहल जाहिसँ अतय आबयवला भक्तजनके सुविधा उपलब्ध होइत अछि अतय प्रति रवि सोम दिन के अलावे पूर्णिमा संक्रांति में मेला रहैत अछि ओना नित्य प्रति हजारों शिव भक्त बाबा के दर्शन पूजन लेल अबैत छथि अनमोल मिथिला की प्रस्तुति अहाँ सबके केहन लागल ई चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर देबाक कष्ट करी चैनल के सब्सक्राइब करैत लाल घंटी के दबाव जाहिसँ जहन हमसभ मिथिलाके आन एहन कोनो जानकारी लऽ आबी तऽ ओकरा सभसँ पहिने अहाँसभ देख सकी ताबे तक देखैत रहू अनमोल मिथिला नमस्कार